Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amin. Betemu baru kitai bala peninga ti dipebasa sereta dikerinduka Apai kitai ti di serega. Di dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus aku ngelaluka semua bala kita ke bisi ninga jaku ajar tu. Suah udah disebut lalu kita udah mega nemu enggau bendar reti Advent, iya nya penatai. Iya udah datai, lalu Iya deka datai baru. Iya udah datai diperanakka Maria Dara Tuchi ti medung anak mit nya ngena kain, lalu ngalika iya dalam dulang rambau Raja Besai Augustus nyadi raja. Pengada iya ti dikena ngamatka jaku ti disebut Tuhan netapka Allah Taala ti pemadu bemulia ti pemadu tinggi, ti enda ulih dipeda, ti enda ulih dijapai ngena jari mensia, bisi enggau kitai, Immanuel. Iya datai mai pengampun ari Allah Taala, iya datai laban diasuh merindang Diasuh meransang sida ti udah chukup lama natka diri merinsa, ti udah diukum enggau chukup ketegal semua dosa sida. Bup Nabi Isaiah bagi empat puluh ayat satu ngagai dua. Iya deka datai baru, tang nadai orang nemu ari enggau jam Iya deka datai. Melikat ke di serega enda nemu, lalu Anak Mensia empu, Pan mega enda nemu. Semina apai aja nemu. Matthew bagi dua puluh empat ayat tiga puluh enam. Penulis bup Isaiah bisi nulis, Sediaka jalai di menua puang ke Tuhan. Gaga jalai di menua puang kalah tala. Pagi empat puluh. Ayat tiga. Kitai nemu ari penulis bup tu, iya ke deka datai nya Tuhan enggau Allah Taala kitai. Tuhan ti Allah Taala kitai deka datai lalu merintah ngena kuasa, mai upah ke bala nembiak Iya. Iya deka ngibun nembiak Iya baka pengibun bedus. Iya deka ngempuruka sida, lalu ngerendut sida, lalu mai sida lalu begadai-gadai nguluka indai sida. Bagi empat puluh ayat sebelas. Ari minggu ke baru udah lalu, kitai dipesan, Awakka kita bejaga, besedia. Injil Saint Mark bagi tiga belas ayat tiga puluh tiga. Nama utai ti patut dikereja kitai nitihka runding Isaiah ke penatai Tuhan enggau Allah Taala kitai? Tu iya, Timbuln semua lebak, tumpurka semua munggu enggau bukit, rataka semua menua ti belenggak lenggung, bagi empat puluh ayat empat. Zayah meda pengidup kitai baka leba, baka munggu enggau bukit, enggau baka menua ti belenggak lengung. Kitai empu mega enda tau enda meda, ngelala lalu ngaku pengidup semengat kitai baka leba, baka munggu enggau bukit, enggau menua ti belenggak lengung. Kitai deka terap tetingkap ti ngujungka pemedis, pemerinsa ti balat sereta bebadi enti kitai bejalai ba endur ti enda ditemu kitai nya beleba. Bemunggu, bebukit, enggau belenggak lenggong. Nama reti jaku tu? Tambun semua lebak, tumpur ke semua munggu enggau bukit, rata ke semua menua ti belenggak lenggong, tambun, tumpur, enggau ngerata. Tu pengawa ti enda tau enda dikereja siku-siku kitai enti kitai deka idup enggau selamat. Nama lebak, munggu enggau bukit? Menua ti belengga lenggong dalam pengidup kitai nyentukka sari tu. Musin Advent tu meh maia kitai nambun, numpur enggau ngereta pengidup kaul kitai enggau Allah Taala. Saint Peter nulis, Nanya ku iya, baka ni ku gaya kitai patut idup dataika ari penatai Tuhan Jesus? Dua Peter bagi tiga ayat sebelas. Kitai patut diau kudus sereta nangi kalah tala. Nambahka nya, kitai enda tau enda enggau naka ulih diau bebaik enggau iya. Nadai penyalah, nadai penimpang, lalu ngena semua peluang ti agi diberi Tuhan nyelamatka diri, dua Peter bagi tiga ayat sebelas enggau empat belas. Ko munyi nyawa ngangau. Padah ke. Aku lalu nanya, nama utai ti deka dipadah ke aku deh. Ke satu, padah ke semua mensia baka rumput. Sida nadai lebih tan agi ari bungai babas, rumput rangkai lalu bungai layu lebuh Tuhan ngasuh ribut muput ngagai sida. Mensia nadai lebih tan agi ari rumput. Bup Nabi Isaiah bagi empat puluh ayat enam ngagai tujuh. Kitai diberi tanggung pengawa awakka begerah bepadah madahka semua mensia baka rumput, nadai lebih tan agi ari bungai babas, rumput rangkai, lalu bungai layu. Kitai enda nemu kemaya Tuhan ngasuh ribut muput ngagai kitai siku-siku Lalu kitai baka rumput ti rangkai lalu bungai layu. Rumput enggau bungai enti iya udah rangkai tauka layu, iya endang nadai pengetan agi. Mimit iya dipuput ke ribut, terebai meh iya dibai angin lalu iya nadai daya ngelaban penguat kuasa angin ti nabanka iya. Kedua, kangau enggau nyawa ti inggar. Padahka Berita Manah pasal Allah Taala ti deka datai. Tuhan Allah Taala deka datai lalu merintah ngena kuasa, mai upah ke bala nembiak Iya. Iya deka ngibun nenembiak Iya baka pengibun bedus. Iya deka ngempuruka sida lalu ngerendut sida lalu mai sida lalu begadai-gadai nguluka indai sida. Isaiah madahka tuju penatai Tuhan Allah Taala ngagai dunya tu. Iya deka datai lalu deka merintah, lalu merintah ngena kuasa. John Pemaptisa besaksi lalu ngaku, Iya ke datai dudi ari aku lebih agi bekuasa ari aku, Datai ke aku enda tau meremi lalu muka tali kasut iya. Mak bagi satu ayat tujuh. Iya datai mai upah ke bala anembiak iya. Ketiga, iya datai deka ngibun anembiak iya baka pengibun bedus. Keempat, iya datai deka ngempuruka sida nembiak iya. Iya datai deka ngerendut sida nembiak iya. Lalu iya deka datai mai sida lalu begadai-gadai nguluka indai sida. Iya datai deka maptisa ngena Roh Kudus, ku jaku John Pemaptisa di dalam Injil Saint Mark bagi satu ayat lapan. Iya ke deka datai lalu merintah iya bekuasa. Kuasa iya ari atas semua kuasa. Kuasa Iya nadai banding. Orang ke derasuk antu dilepaska Iya. Orang ke buta ulih meda ulih kuasa Iya. Orang ke udah dikubur diidupka Iya baru. Ribut biau balai enggau gelumbang lalu badu, lalu semua utai teduh magang lebuh Iya ngerara. Iya enda sebarang ngena kuasa. Enda mega iya ngena kuasa semina nguntungka diri aja. Tang kuasa iya dikena iya ngibun, dikena iya ngempuru, dikena iya ngulu nembiak iya. Iya datai laban iya baka apai ti balat rindu, balat sayau kanak diri, deka ngerendut sida ti nembiak iya. Menyadi ti dipebasaka, selamat kitai dalam kerendut Tuhan Allah Taala kitai. Anang enda kitai ngasika Iya lalu selalu nitihka jaku Iya. Anang kitai enggai diiring, diulu Iya, laban Iya nguluka nembiak Iya lalu ngasuh sida belelak ba padang rumput ti galak, Ngulu sida ngagai danau ti sunyi, ai ti beresi. Iya datai baru deka mai kitai ngagai Iya empu, ngambika dia alai Iya, dia mega endur alai kitai. Arapka jaku iya ti madahka diri deka ngerendut nembiak iya. Anang enggai dikerendut iya, anang berunding dua tiga agi, tang serah diri ngagai kuasa enggau pengerindu iya. Iya ke besemaya Deka ngerendut nembiak iya ukai semina nemu bejaku manis, tang iya udah nerima sida ke sakit lan enggau sida ti bisi penimpang bukai. Nya alai menyadi di dalam pengerindu Tuhan Jesus Kristus, aram kitai ngendukka mua diri diatu lalu nyambut pengasih Iya ti tulin. Di dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen.